swa tikereke swa karhata yo ah swilo leswi ni tiwaku laha kerekeni laha i loko va na tikereke tin'wanyana ta ku hambi vanhu vanyawaku a va chavi ku ku byela va ku eh Phela bo baba mfundisi laveya va na swigangu va mhani mfundisi vo amukela ni ku hi hambi wo va u ri desperate ka njhani n'wana mhani hambi wo va desperate ka njhani leswo i fambi lovola n'wanuna ngwena ngopfu xixexo triple six a ku na nchumu xi nga ta humelela hambi wo n'wi lovola n'wanuna walo i ya ku ku joleleni ene i ta ku jolela n'wana mhani twana leswi ni ku byelaka swona jay john ririmi leriya big bay Hi, obviously. Mm. Mary, ngwana mhani. Yes. There's no ish. Hallelujah. Ahee. Ishangan Gang Podcast Network. Havulavula. Halwa. Ahleka. Naswona hi vulavula swo twala. Shangan Gang Podcast Network. Hi vulavula ngopfu. Kambe u ta yi rhandza.

vanhu vo tala sis kate mm. a va like and a va subscribe mm. vo viewa mi kuma ku episode yi na 5k views mm. mara loko hi cheka ti ti subscribers ti le hansi ngopfu mm. vanhu a va a va subscribe eyi hi leyi camera ya mina actually vanhu a va subscribe um eh, kuta loko ho fikisa mo hi fikisa ka 10 k mi ta kumanyana swin'wana ku vule mina And we're very close. we were very close Yeah. so uh, yeah please subscribe ani hi hi ya mahlweni hi kurisa channel Yeah. um ku na timhaka ta ta ta mfana loyi kambe i ta rini Jay John wa roka Jay- vana ngoma va- Jay John wa roka van'wani va ku Jay John halaka n'wa mitwa Jay John va xi rhandza vanhu ku na liya yo kambe i rini liya hi nga ta hi ki yingisela

se e hi foni vutisa sesimiki ku vaya mm. ku na mhaka ya ti-award kambe hi fanele hi vhotela mani hi fanele hi vhotela diroka ne ya so hi fanele hi vhotela diroka eh, ta ni byela quickly because a hi ri ku vhoteni anyway yes hina hina ti-award ka munghana lonene hi ti-twenty after event ya j john ti-nineteen hina ti-award ka munghana lonene hi ti-twenty a thula mahaxi ya na xangani gang yi ta ri kona mara hi kombela ku mi vhotela diroka mi mi ri house house D and then mi sendela ka 45859 loko heta ku senda va ka munghana lonene va ta ku sendela message ku ku vhotela yini yini yini sweswiya sweswiya mi ta kota ku swi vona ku swa mapelapela vote yi fambile so ho mi kombela ku ri maxaka na vanghana na valanguteri a hi vhoteli na va laha laha hi va lava hinkwavo a ku na loyi a hi vhoteleni dj ya hina ho kombela yeah. ya Hi ri- hi namuntlha hi na- hi na- hi na vuyeni byo hisa ya byi te byi byi mbale na na i two piece kumbe i three piece ku na lexi ya le nhlokweni la i two piece i two piece ne hina mani hi sesi kate ku miyeni loyi hi nga ri i tivana na n'wina sesi mina ni ri sesi

Ka mina ni ri sesi hi mhaka ku i munhu loyi a i munhu i munhu loyi a nga a nga tikhoma kahle a hi munhu wa vo tlukwachakala no mara va tikhome kahle mara vona no va tikhome kahle ne um hina sesi mukoki miki mukoki miki mukoki a ni ri na makhelwani va ku mhani minki eh, ya Yeah, mara yo yale ya E- emeki Um, meekness. meekness ya bona i M E E K as well. Ness. Oh, Eh. okay So a va ta hi tivisa kahle ku hi vona mani and then vito ra Miki i ra n'wina swa mapelapela kumbe meki Story xo leha. ehe hi lava xona xexo a hi hlamuseleni ku hi n'wina mani Okay. Eh, ni sungula hi ku xeweta. xewetani va valandzeri van'wana va ka tiktok na valandzeri va xangamhani vito ra mina hi mi katekani mukoki um van'wani va ni tiva hi meekness or miki a hi ra mina ri le pasini ni ri kume na ha ri xihlangi na mhani swi tiku swi ndisi ku yini kahle kahle na swi tiva a ri le matumbanini leswi va nga ni hlamuselisa swona a ni hi leswi va nga ni hlamuselisa swona oh. kankaneti e se papa loko mhani va ri pregnant papa va na lero va ku e loko n'wana wa mina o va ri nhwanyana ni ta n'wi thwa ku i meekness se ri ta tsemiwa ri ku miki mm. vanhu a va khomisi sweswo until until ivi se ni ya bebuliwa vanhu va tiva ku hayi u te hi ye miki mm. so va fika va cinca vito loko se ku fanele ku register wa mavito va fika va cinca ku ha ah, kumbexana hi ta veke leriwani ene se vanhu a va tiva ku i miki mm. ya so ri vhe ri va ri tshamile Okay, so kahle-kahle vito ra Miki i ri sukela kule, ri sukela ndzhaku-ndzhaku. Ri kulune eka vona vito leriya hi ku ri ve kona vona va nga se va Ve kona. ri- ve va teke na dictionary ma swi va ku Eh, awu. Okay, okay. Liya mavito hi tlhela ka liya mavito. Eh. Ri vula yini before hi hindza? ri na something so ha e tala ni mi hlamusela kambe nga se hleka okay swi fambelana na ku va submissive ma swi vona oh. mm, mara mina ni the opposite ya swa huma swa huma anyways sesimiki hi vitana sesimiki kumbe mi te sesi nkateko miki lera rin'wana lera eh, eh, katekani katekani ne oh, okay kahle kahle lava hi vona kate lava Mm. yes like vona Nami yimi Kate. na n'wini n'wi kate ne okay mavoda sani ku sesisesa a exactly mi swi fila kasi ma swi tiva swi laha kuma na muchaveleri rin'we hi ta tshama na hi nga ri va muchaveleri va duma ko duma mi ntsena anyways sesimiki uh, mi huma kwihi ka xikolo naswona mi nghene kwini okay ni huma ka josefa lava nga tivi ka josefa around mhinga mi loko mi nga yi tivi mhinga a na ha swi tivi

Um, ku- sweswi ku le ku ku na debate about the influencers and content creators but she's a content creator Mm. Yes. um, and ve le ku dyondzeni ka xikolo so which is very important kombela ku mi yingisa Imanyana kopa kuti swani lomu hi swona. Eish, Rindo. Hey, ti- Mila- la hi nga koti tele ngo Imanyana, tisuna imanyana. so mi nga hi nga hlamali mara anyways sesmiki maya ka event ya j john hi ku i event yin'wani ya ti-event letikulu i ti humela ka gaza ha hi ta hi ta mi vona kweleni mi khomenyana swo hisa swa n'wina a ni plani ku ya hikuva ni vhe jejon i jejon he's our big babe yebo e hayi a ni plani ku ya no ka ni nga se za ni xava mathikithi obvious mm. ne mara hayi hi ta hlangana kweli ne ya a hi yeni na na na ta mi lungi- ta mi lungisela swo hisa Eh, so eh, eh, ngopfu kwala on that note- so hi yisa most of the line yo bula swi nga ta voniwa hi vatswari va ku ni xinwi xa ndhuma on that note ne hi la ku tlanganyana a- as a mini game so yi ri tsotsa dlaya a ni ri yi ri tsotsa dlaya and then uh, um, ku cata eh, nani nga ta n'wi cata yeah. yes so mi choose it's kids kill or marriage lo yeah so ma choose ku loyi ha loyi ni nga n'wi tsotsa loyi ni nga n'wi khisa loyi ni nga endla yini mm, ne mm. so we have Sam Freem mm. we have Moose we have J John, J. John. tsotsa dlaya cata mm. un'wana na un'wana munhu mi tsontswa mani tsotsa dlaya cata mm. ya tika mi lava ku vatsondzo hinkwavo ne oh swi yo yini no it's fine mm, yeah se ni fanele sweswi ni vula e mi vula ku loyi na ngitswotswa loyi na ngidlaya loyi mi ta wo sungula mani j john uh, free namusi namusi okay j john rim leri big bay Hi, obvious. Mm. Mary, ngwana mhani. Yes. There, there's no ish. Hallelujah. amihembi amihembi laka n'wi sendela tlipi leyi viti yi khata laha ka mohemba hayi ka u ta ndlanga swi ta ndlanga kumbexana u ngupepe n'wa yi lava ku tikahle ka yena so swi lava n'wi ta kahle hayi ni munhu un'we wa respect big baby okay next

mm. so next obvious. time dlaya ah dlaya thyaka rero va dlaya va ri ju mi dlaya musi na na loyi na na na na sign free okay no bula maybe sign free maybe mi nga n'wi nyika ntsotso baby kids yeah kumbe ya liya ya ya ma french nyana no moya u tikomba u kha u nuha Mani nga ri mani nga ri kona. mi nga ri kona Hey, hey, Hey. hey. Ah, yi ka- No vuya sweswi. mi nga ni Ni publish vuya ta nyanya ku ni sweswi. rhuketela ku na Where's KD? no hemba no hemba sayime yes Eh. na na mitwa eh, sesi sesi Mick i think vanhu vo tala ku- loko ku ri ku na lava mi tivaka ne va nga va kha va tiva ka tiktok ne so i think hi nga vhe hi sungula kwalano ku character liya ka tiktok ne before for sure loko ku ri mi sungule hi ku xuta ne mm. mi sungule mi conceptualize that character i yini xi nga endla ku mi ta na idea ku ey character leyi na ku xuta hi yona leyi um ni nga vula ku like a ku ri like a big idea leyi nga ni tela ni ku wow like a ko va just nje swa tiktok like around 2022 munhu a kha a ti borhekela and plus kokwana wa mina va na ni kurisiwe hi kokwana so kokwana wa mina va na vibe yaliya ya ku ya vibe yaliya ni yi ndhaku kwalayani na voice ya ko yi yelana nyana okay. so yeah like the first thing i did loko ni tshama hasi ni teka video like ni yo endla something stupid nje ni ku i let's see where this goes and then boom vanhu se va yi rhandza se ni ya mahlweni na yona mm. yeah mara before content leyi a mi endla yini hayi before content a no zamazama swin'wana na swin'wana no se ring mm. wa Ba- ta endlela swin'wana na swin'wana mm. Eish, loko a ku dya hi byona hi vekelana a ne No ta fika hemba. kwalano ka ku okay mi- ina- okay, mina swi swo okay, hisa na okay eh yeah, so like l- before a ni endla like a no tibore swin'wana na swin'wana mato ti trend trend teti ni ti vonaku loko ku ri lip sync i lip sync loko ku ri ya swin'wana na swin'wana nje ne so how so far ku na ti-opportunities leti content creation yi nga mi pfulelaka tona na ya ni nga vula so like ya ni nga vula so because swo fana na ti-promos you know sweswo vanhu va ta fika ku ni kombe ku advertiseriwa something something yeah that that is a lot ivi se ni na obvious na na mali ya ka meta Mm. Mm. Eh plus yi ten pfulela I think na mhaka ya swo yimbelela you see like mm. if a ku nga ri mhaka ya social media I don't think a ni ta za ni swi teka serious hi ndlela yaleyo mara hi ku like loko ni posta ka social media people they support ve ri hayi na va yi rhandza so I must continue sweswo swo taniya mm. so va ni nyika courage to go forward. Yeah, yeah, yeah. So you are you are a very you, she seems like a very multi-talented person because mm. she just mentioned ku vaimbelela mm. eh na ta tiva laha mina ku actually ku na video yin'wana ni nga hlangana ya n'wina mukhemi chinga ka tiktok mu ku n'wina vanhu ma ni phutisa n'wina mi te voice leyi yi fita ku yimbelela jikijiki a ma ha ni sapoti mm. so hi la ku fika kwalaho ka ku A ku ndleke yini loko va ze va mi yimbelelisa nghoma studio ivi mi se mi vuya mi ta chinga? Well, kahlekahle before ni ni decide ku ya studio a ni posta just ti-video ka TikTok. Vanhu every time va tshama va kha va ku okay yana famba famba famba and I did. ni yimbelelini with this one artist nkarhi wun'wanyana but all, but uh, unfortunately risimu a ri kotanga ku huma mara like hi koho se ni nga za ni teka that that uh, invitation ya ku ni ta ni ta yimbele hi yo yi nga endla ku se ni vet ni decide ku like let me take this path otherwise a ni nga ta a ni nga ta ya mahlweni na swona hi ndlela yaleyo mm. ya so Mm, mostly it's just content nje swi swa le ka tiktok hi swo swi nga ni encourager ku like ne Yeah, I so should cause start. mina ni tiva risimu ra n'wina leriya ra mm, ra n'wina na blushi Mm. va ri i one One Baizisa. one Baizisa, yes. Yeah. so one Baizisa hi rona ni ni tivaka rona or ka swi- loko when it comes to the music side of n'wina so Um, ku na ti ma- besides leya mi nge te a ri humangi ku na van'wani lava mi nga tirha na vona or loko mi vulavula hi invitation a hi vulavula hi leya ya bloxi um like van'wani lava ni nga tirha na vo like this is kind of recent you see Eh, like i benji uh, benji b he featured me ka song his ep is coming out soon so like ni kona ka two songs layani ti ko tinsimu tin'wanyana i've recorded mara to ka ti nge se za ti a se za tikuma chance ya ku ti huma like a ti se mm. fika ka that level ya ku ni ku ya it's perfect mm. Mm. so in terms of music mi langutele ku ku tirha na vamani since you mi nga ri maha maha ku nghena nghena nyana laha avunangeni hi nga mi vitana ku minqambi kumbe minqambi hambi mi nga zi n'wi vula swa qambi mo local njhe local Eish, ya mara a no qambi hikuva ni ni yo fichariwa tsena Loko no no ku na difference between nqambi na ntlambi qambi hi leswa njhani mara hi ku mi nghena xikolo ende mi le xikolweni ku hi nga hi nga ku i nqambi ne cause last time loko hi ri na sina mpaka laha a hi vulavula ku yena i nqambi cause she's also you know ya ma ni twisisa i nghena nghena xikolo a hi ri lava va nga ngheneki xikolo a hi ti nqambi Mm, eish mi nga ta hi nghenisa Hey, mara ho vula ku kahlekahle hi swi hi swi vulela n'wina ku hi ku mi busy na swin'wana na swin'wana ne mm. eh mi nga va mi ri nqambi but anyways my point was mi mi nga tsakela ku tirha na vamani in the music scene lava mi va vonaka eyi xitayele xa mina xi fambisana na loyi mara un'wana na un'wana loyi mi n'wi tsakelaka basically um like ni nga vuli ku like xitayela xa mina xi fambisana na loyi but i think like mostly ka like mostly like ni nga vula ku number one maybe u fane a va a ri wa laha south africa

ku va in the public eye or being a content creator because obviously people comment on your stuff hi ta vuya ka liya ka vanhu va- ya vanhu va ka josepha because vanhu ka social media va nga holova na wena because of the content va ku bula or they say whatever because of the content that you make ne so n'wina mi swi balansa njhani unless loko ku ri munhu wan'wana mutsonga a nga- a nga swi tivi no mi dumini mara mi swi balansa njhani swa the relationship na content creation Um, I think like the first thing, it could like the the guy is very supportive. Like yo, number one cheerleader. So like It's he makes it so easy hi mhaka ku minkarhi yin'wanyana like loko se ni hleketa ku a kumbexana this thing is off for me u ri hawu njhani people love you yini yini yini continue so i think hi ku na yena i munhu wa ku like ni nge vuli ku munhu wa wa wa social media mara i ku wa swi landzelela o ka a nga ri kona ka social media mara wa swi landzelela ku humele yini stuff like that na swa music he loves music.

It's Sure like kid. Eh, yeah, it. me ya ntsa- ra ntsandza na lembe Tin'hweti ke. Ah, three Tshama months. munhu, swa three months. trimester yi va yi chayile three months ntsena Ah, swilo leswi a swi zi- swi swo tika n'wina ni mi swi ndlisa ku yini Yeah. ya swa profita ku na yin'wana ndlela Ne? Nga hemba. ni boha xi lexiya ne ni ya xi boha Eh, ku busy. eh. va ri ha wu mu rata loya nthwe no hemba wa swi vona ku va hanya bya kokiwa vona mi ri nga sa ku hlamuseleni hi kokwana no a ni mi te character liya ka tiktok Eh, yi inspiriwe hi kokwani Eh. se swa ndla mi tekenyana na swin'wana swa kokwani hi nga tivi loko kokwani va bohe hi kokwani xinuna mi vulavula hi timhaka ta uloyi ha hi ku boha ivi loyi ku boha accusation ni kombe ku ku suwa ni suwa podcast leyi and Ne. then la mamiliyoni yeah no yena Na- a hi la ku vuya ka ka timhaka ta vanhu va ka josefa ku ndleke yini why vanhu va ka josefa mi- why mi ri milon'wini ya vanhu va ka josefa n'wina a ni a ni Va- holovangi na Eliya, vona Mike, n'wina. Eliya, Elisha, eh, na yi Carmel. vona va addressing a ni please holovangi na n'wina n'wina a ni swi tivi ku why like Content ya mina ni content ya mi most of the time i mhaka yo like ni tikomba nga ri ni le ku chingeni swona kanu he n'wina mara it's not that deep it's not mhaka ya ku ve ni le ku chingeni or something loko ndza ni menxina like mhaka ya ka josefa ku like ka josefa a ku na mati ni ku ka josefa patu yinini i don't know why ku vanhu swi nga va kwatisa mhaka yi because i'm trying to raise awareness mm. i'm trying to raise awareness although ni nga swi endla as a joke mm. not ku ri i find it as a joke it's not a joke u ka mati vaxi a hi joke na mina ni ya kaya ku nga khali mm. u kala mati swa vava mm. hi ku troli ya vava ma swi ta ku phuxa swigubu swa sikisi i suka le ka jono leyi ah. so after after after incident leya mizi mi nga tlhelela kaya action ya vanhu mi expect yini like most people loko ni posta video leya like ni kha ni endla apology kahle kahle kahle kahle swilo leswiya it just happened like ni yo apologize because like ni kumini a call va kha ku ye miki tiko ro njenganjenge hi wena eh, eh, eh. ro njenganjenge hi wena ve ri wena i va vuli ku nwa makhele vanhu swi kwini ni ku hawu A ni, a ni nga swi vuli hi ndlela yaleyo. Mara a ta a ri koho nuha khel swi nge tsandzi. Ni ku hayi loko ku ve hi sweswo loko ku ve hi sweswo hi ku vanhu va ka Jesu a fane a va hlonipha ni va hlonipha swinene ni ku i-i mo ni ya ni ya apologize ku ni avoid-a ku ni nga ha endli ti-mistake ni nga ha vuli swin'wanyana leswi nga ta va swi nga ni khomi kahle ni ku a it's fine let me just stop commenting ka situation ya ka Josefa or things like that. Eh, Mara. hayi ku no ti vona nga ri no koka ngopfu or masiku no hi ku ni voni comment yin'wana yi vula sweswo no no vula njhe ku hayi mo ni thethanyana because like i respect you and a ni swi lava ku ni va ni mi offendini hi ndlela yin'wana na yin'wana na swi twisisa ku situation leyi hi nge le ka yona yi sensitive Ne. imani a wu huma kaya message lowu twala i nga ri i message wo huma kaya ku hey hi ri tiko ri yo Yeah. ri upside down hi mhaka wena Hi mhaka wena. Eh, Vo a- over or- or exaggerate. a ko va vanhu. onge va nga swi voni swilo leswi n'wina a swi- a ku- a swi huma ka vona hae a ni nge vuli ku a swi huma ka mani mara like Mara ma vona n'wi tiva. mara vona lava va nga va nga ni byela vo yo twa hi ku vulavula ka vanhu na vo vo yo twa hi ku vulavula ka vanhu A kaya. e kwalaya kaya i think vanhu valava va tshama tshamaka na vona i munhu nkulu so vanhu valava va tshama tshamaka na vona va vatswatsi kwalayani swi tikomba i nga ri like va kho- a va khomekangi kahle a ni ti ku a va khomekangi kahle ngopfungopfu hi leswi a va loyi or kumbe leswi va makhehele okay a a hi nge seza hi hi- hi nghenela ngopfu heyi hi nga ta ngheti mhakeni i think uh, swi ni tisa ka xivutiso xa ku mi balansa njhani then your personal life and mandora for example yeah as, as one of your characters mi, mi balansa njhani ku swi nga- i- mandora a nga hi xupukela ku huma vona lani kwala na kwala Yeah. mavo so mi balansa njhani ku mi switcha njhani and then mi swi tiva njhani ku Okay, sweswi a ku laveki mhani Dora sweswi na Before va hlamula. or or or is it um swi na influence yo suka kaya leswi mi nga xiswona or like obviously mi mentioning ku ri swi huma ka kokwana mara uh, background or ndhawu ya le kaya yi na an effect on the person that you are and also mandora a hi mi nghenise mandora ni va rhandza njhani yeah i think mhani yeah yeah i think uh vele hi nga yi kha yi suka kaya because a a ko va kokwa ntsena because mm. even my friend like uh va ri fiki mm. fiki wa ka mahlekete every time loko mina yena ho va hi tshame hansi hi kha hi vulavula mm. mi ta swi twa ku ha Mm. loko ku vulavuriwa hi yona nkarhi wo va tswatsinyana so mm. loko ku vula loko ku hundza mi ha mi va vonini swo fana sweswo so like i think swi sukeli kwalaho hi ku na ha ha ri tsongo a hi ri na that that humor nyana so so i think swi suke kwalaho so that's why mi kuma ku sometimes na va serious mm. and then sometimes it's Yi switcha like dram dramatically saying I Fana na accent and one on one ako the the switch in the accent like the way she speaks Tsonga and the way she switches to speaking English. Someone said that but then also a ni lave ku commenta before va hlamula ku uh, th- when she was apologi loko va kha va kombela ku rivaleliwa ka vanhu va ka Josepha she seemed very much humble. So a ni ta- so a ni ri ku loko ni kha ni va langutile ni ku mara the person that you see ka TikTok ya vona is someone la i n'wi vonaka ku loyi hi lava mati ya madicheri lama mo kupa ka facebook ma nga teke ku thyaka ku ya wena wena baby daddy suku yi no thyaka u vula hlamba hi ku heyi mara a nga humesangi xavele n'wana ostele smolo u tirha ro dya swi mali na swigangu swa weselina va tikomba va ri type letiya but then as she was apologizing i'm like no man

eyi swa swa humelela The va alter ri i ego. Gone. va ri i yini did ma swi tiva maxaka mani dissociative um, identity so nkarhi wun'wani va kota ku va active ka ka this other character nkarhi wun'wani va va active ka this other character mara mina ku tiva ku mani dora va va humelela loko swi te yini Eh, Yes. va swi ka swi vona tikhamera or hi leswo mi va mi byerile na na sweswi hi nga va and sweswi hi tshame na mani mandora va huma loko kumbe xani ku ri na tikhamera mm. e a va humi swin'wana na swin'wana because i feel like i feel like character liya it's, it's not really me hi maku

vanhu va le ku nyikeni ka vavanuna mali ende vona a va fambisani na swona swi sweswo Ah, okay vavasati va masiku lama va nyika vavanuna mali ende vona a va Ah, fambisani va na ni swona nyangatsa njhani kasi Ah, ya ni la eh eh. Mina ni lava yo. Mandora va kume ku bava ka vona. Ve le ku va busy ve le ku khumzeleni handle. Ma ni twisisa? Ah, a va ti endle hinkwato ri timbirhi eh mi va nga va nga fambisana liya yo Leswi- vasati se va lovola maybe va tikumi ku vona hi vona side chick eh talenta phe n'wi mi- n'wi sweswani mi vulavula hi mhaka yini mi vulavula hi mhana tranquility lavo tshama va le ku rileni Me- kwa- vana va mi vula Mm. ni twa ku hi vava nyikeni- mani hi nyikeni ti-character leti ne ti ri hinkwato and then ya mi- ka ti-scenario tetiya hi nga mi nyika tona scenario leti a ti fita mana tranquility like both hikuva ti ni endla ti ri- nyikeni ti ka mi ngo chuza ka leti hi nga mi nyika tona ku yi- ka leti ta tinharhu yin'we i ya mhani dora yin'we i ya mhana tranquility okay mana tranquility ne n'wana mhani ni vaviseki ni n'wina Hi, botelu ya n'wina ni twi ku ve u lovoliwini vana va mhana ni swi tiku swi ti njhani Kasi i nawu muni lowu Palamende a nga wu tisa kunene wo lovola vavanuna? Ha, na vona va tinyanga va tinyumisa. Ha, mi tshama mi swi vona kwihi mara ku tihlambalaza, ku tipoyila hi ndlela leyi hambi wo va u ri desperate ka njhani n'wana mhani. Hambi wo va desperate ka njhani leswo i fambi i lovola n'wanuna. Nkwena ngopfu xi xexo triple six. A ku na nchumu xi nga ta humelela hambi wo n'wi lovola n'wanuna waloye i ya ku ku joleleni ene i ta ku jolela n'wana mhani. Twana leswi ni ku byelaka swona.

hayi ku va chinghela va Mi ta va- mi ta va busy vanhu va ka josefa n'wini va kona lava va vurisaka sweswo mara a hi vanhu vo vo- vo- va va like minkarhi yin'wana mi kuma ku vanhu vo tale handle eh, like swo fana vanhu vo ma mozambique eh like ya swo fana sweswo vo va tala ku kula ku mukana leyi eh swo fana sweswo so mikaya like un'wana na un'wanyani kokwani mani mani ve ri mbyana a swi tshama ni va twa va tirhisa mbya Mm. Se swa se mi eh, twe mi ku mi le Free State ne. Mm. Uh, a ni swi tivi ku mi comfortable ku fika kwihi ku hi byela ku eh mi nghena kwihi mi ndla yini and how is it going na loko ku ri the first two questions mi feeling nga ri a mi na ku swi disclose much because ani content ya n'wina has nothing to do with your personal life Mara swi famba njhani swa xikolo and also it can go back ka question liya ya ku mi swi balansisa ku yini because obvious in terms of content creation you have to be very much consistent ma vona Yeah. same thing na le xikolweni okay like ni ta sungula na nhlamalelo ya consistency ne like i've i don't think like i'm that consistent ka mhaka ya mi ya ya ya content yo posta if you check my profile i don't post every day minkarhi yin'wanyana ni va ni ri busy and just you know leave it nje mm. loko se ni heta ku va busy hi leswi ni va ku busy hi swona and then i remember ku oh mo ni endla video like it's not something lexo ni ta tshama ni ta endla time table ni ku e-e hamutha ni fanele ni meka sure ku i ni endla content ni endla yini ni endla yini no like swo tala like randomly loko ni va ni tshame hansi ni voka ni busy no tlaku mm. ni ya ni ya endla yamba khiva yan'we ya ni ya ni yamba khiva na na na na ma gumi lama ni va ni chilile la ndzhaku e mara loko swi ta ka swa xikolo you know it has been it has been hard Ne. yeah it has been hard ni endla llb ni endla law Okay. i unfortunately ni ni hlangane na khombo and then i failed like uh, my final year and then i repeated i was repeating this year

Oh, ku ri wa vungani October. ku ri wa vungani Ni rivele. because there's that thing ka and i've been seeing a lot of people lava nga xikolweni va kha va ku i finished my degree on a random wednesday Oh. yes yes so na n'wina mi mi hete degree ya n'wina on a random whatever day it was Friday. It was a random Friday. it was a random friday ne mi vhe mi ya tivuyisa hi friday ya ya kona hi swa ndhaku se xiswona ho a ni daku xipurasi a ni fambi hi matsolo ha ni nga ha koti na nchumu no bula no bula a ndzangi ni a ndzangi ni daku i was just happy nje like i was just happy mara like ku va na that ku chuhanyana because ey that module showed me flames mm. so like ku va na ku chuhanyana ku like yo i wonder ku ti-results ti ta huma ti ri njhani mm. and i only took a breath

you know how they usually say um, mara a ni lava ku vulavula ngo swa xikolo mara usually people munhu a nga byeli ah va dyondzekanga because va pfa va bulusinyana na swihlambani ka enani ka mm. ka vo tiktok mm. vatswari ve ri yini loko mi khe mi pfa mi yi bulusanyana a va voni content mara ndzi tshama ni buluse hlamba ha ni tshama ni burisa hlamba a ni vona video yin'wana tolo ne mi ku yini a ni ku yini a mi khimi ya na yi tsundzuka a mi khimi a va fita mpahla ya ka xini va ku a na swirhawo inani mara leya koza ku hlamba yo za ku yini and then so like like a ndzi se tshama ni tikuma ni kha ni rhuketela na munhu ndlela yo kha ni n'wi vula swilo leswi ni n'wi hluvula se a nga mbalanga mm. obvious no na leswi swo ni ta ku rhuketela ta ku rhuketa yi chava mara ku nga humi nchumu ivi yi chava phela eyi ta ku rhuketa yi khomiwa hi depression lama mo rhuketela hi lava mo rhuketela ma nga rhipiti umamatile konkuna u vule n'wina mani nga ri kona liya hlamba liya u tlhonga u tivutisa ku yin'wana ni yi tivi swin'wana ndzi tshama ni swi twa mara wa swi ta ku yi hlamba u nga nga swi tivi ku yi vula yini veri nkuna wa vuhlambiri fana na leswi bo mixalelo va swi vulaka ne i hi mhaka ku i think va va va va va khome swilo swa rhongo hi n'wina mm. va twa hi nga ri n'wina loko va vhe va mi langutisa laha va twa hi nga ri munhu wa wo hlamba yin'wani va twisisa na bulusela e ma vona mi ri munhu loyi ni n'wi tiva hi character yo nkarhi mm. so obviously loko na hlangana na yena next u ta u ta ri the way mm. kuma ku na loko mi kuma ku ni la ta lahlela se ni chava no ku eyi hala hi nga ha so obviously loko ni ku tiva hi character yo karhi ni ta ku tivisa sweswi a ni- Eh. Yeah. Mm. ni tshama so kasi munhu wa kereke wo kuma kasi munhu wo ti Swo vhela. Mm, ni nga vula ku na nghena. kumbe mi tsemiwini Ku ve Va tsema na- kerekeni. na ku tikatikanyana kwa ndleleni Mm. something i don't want to talk about Okay. something personal yeah so hesh yeah sweswana

yi hi nga zi hi vulavula na hi mhaka ya ku hle- ya ku hlewuha ka timba yes kereke yo karhi hayi kereke hinkwato ne Eh, hayi Eh. vhele swo ku tiko tikereke leti ti ti nga ka that's why mara Eh, eh, leri eh, Yes. nga ta ku ku na loko a ku ri tikereke hinkwato ha. potential yo yo kuma ivi ku va na kereke. tikereke ta- tin'wanyana ta ku hambi vanhu vanyana va ko a va chavi ku ku byela va ku eh Phela vo papa mfundhisi lavaya va na swigangu, va mha mfundhisi vo amukela ni ku hi hi no hiloko hiloko mi mi mi ri ka conversation yo n'wina n'wi mi fa mi amukela ku like eeh ku va kha ku fanele ku amukeriwa ku okay like va ku ah swi fana like mina hi mina long distance relationship so like loko se ku vulavuriwa hi leswiyani ha mara ka sesi Wena wa wa n'wi tshemba munhu wa wena u hleketa ku lomu a nga kona i i busy ni ta yini ni ku I I don't really care me ma ku mina na swi tiva ku I'm not doing anything se ni tshemba ku na yena he's not doing anything he's never shown me signs no ka ni nga tivi hikuva ni mhaka vavanuna vhele no na mi byela mina sweswi ne a nge le ku ndleni ka nchumu no mi bye- tiva ku yini no leswi va mi hlamuserisaka yi swo i nga ri i munhu nyana wa kahle i fana na mina a nge le ku ndleni ka nchumu ya vanhu vo f- leswi va leswi nga ni hlamuselisa hi swona na relate hi ku like mina i've not i've not seen swilo swo fana sweswo swa ku even na ku ni nga suspecta ku hmm, mm. wena nga ku na leswi nga busy hi swona no so like loko hi kha hi holova kwalaya yo tirha ro hayi i swi tivisa ku yini mina mina boyfriend ya mina as long a nga ni kombi as long a jola ni kha ni swi tiva ku hayi at the end of the day ta vuyela kwala Nawu ma mfundhisi va amukeli swona loko Ya, ya, ya, ya. loko Mara I lava think- n'wana n'wanuna wa wena i wexe ta n'wi vumba hi vumba sesi no Eish. yo ya leyi i conversation yin'wana boti muchaveleri ne Yeah. i think tshama mbavula na yena na jojo and hi hi va na kwetlembetano swinene because swi ti komba hi nga ri Ku na this thing I don't know if it's called a stigma or what ya ku u fane u amukela ku ri loko when it comes to the women's side you have to understand ku ri ku hava n'wanuna wo ka a nga chiti va It's a norm. Mm. It's, Eh. it's been made a norm. so so it's a thing ya ku n'wa ku hava n'wanuna wo ka a nga a nga chichi so loko se swi tana hi le kerekeni yo ma yi chavisa Awu, serious a ni ndzi ni nga hlangana Ku va ku le- yini un'wana Mm. No ka ni nga tele ku ta swi tsundzuka loko a ni mm, swa swa khalenyana mara. Mm. Mara I was just I was just shocked nje because even like a hi ha ku huma kerekeni hi minyangwe wa kereke mm. ku va kha ku debatiwa hi swi sweswo se mm. ne yeah. na kom nga vem sivona ku mm. yo like time out mm, like swona na other things you know mm. na twisisa a swona swa tikereke swa hlupha but then apart from that ne hina ho la ku celebrate n'wina as an individual mm. a va lava ku tiva ku why mi tshiye kereke and what not because mina i do i, I still do pray shem mm. i still be, do pray i believe in god i believe in miracles and i believe xikwembu mm. is there when he's there nothing can happen mm. yeah. no loko loko loko xi ri kona Everything can- everything can, it can happen. happen, But yes, I, I, anything. ni vula like negative, like Yes, yes, yes. nothing can destroy. no it can be in you. both ways yeah yeah mara hayi na metu but as i was saying ku hina hina ho la ku celebrate ku nga ri ti tinqambi ntsena ta ta xigaza u celebrate uh, even uh, tsonga content creators uh, you being one man this is Yeah. and ha cancer for ku va mi mi ndle karhi phela munhu ku mdumile mdumile no no no but for the fact ya ku you can mi nga swi dawu tanihi mara mina mina a fan base mina people that vanhu lava mi langutelaka but then my point is hina ha khensa for nkarhi wa n'wina ku va mi teka podcast ne because vanhu vo tala u ni nga swi vurisi sweswo vanhu van'wana ne va hi tsutsuma va twa hi nga ri we just wanna leyi segment yo celebrate vanhu a yo a yo mm. ma twisisi a yo destroya ti-brand ta vanhu so mm. ene na sweswi audience ya xangani gang yi ta yi khe yi mi tiva ku no ku na munhu wa so actually a ni ta kombela mi va nyika ti-handle ta n'wina kahle um ku va mi kuma kwini nto mi vulavula hi mali ya ka meta yena tinge facebook yaleyo so va mi kuma kwihi vanhu loko va mi lava okay tiktok it's miki mkoki

nkarhi yin'wanyana mm. sometimes ni munhu mm. wa ku like I, I, I, ish, and it's a bad thing mati mm. I, i tend to like you know like loko ni vo nkarhi mm, nkarhi this is not working like i leave it mm. yeah so i think that's the problem like unposta ti get like ti va ri ti sheen halls plus ni na this ni ta ku njhani ni ta ku yi series ya ya the real housewives of ka gaza mm. so loko ni posta i feel like a yi kumi you know ti, ti, ti views hi ndlela leyi ni va ku ni expectini so and like the thing i ku ri like ni sungule this thing ni yi sungule hi Xitsonga ne mm. and then loko ni yi sungula hi Xitsonga and then uh, ni ku ai maybe kumbexana let me just try ku like ni accommodate vanhu vo tala ku kumbexana yi nga reacha a larger audience mm. and i tried in english still so i was like hey, maybe i should just take a break ni ta vuya loko se when I have that, you know, courage. Wait, I'm all this the the the the, the views thing and because I think there's this one ngai one I'm gonna eighteen thousand views. Eighteen thousand. Yes. And so check. Yeah. yi loko ku ve 18000 ni tlhele kona hayi loko ku ve se mi busy vana mhani ya kwele ah, na sweswi va nga na sweswi va nga mentionaku va kumeka kwi ka youtube maybe she probably get

and also having this conversation with you i ri interesting swinene Yeah. Esa mina n'wana mhani. Nga wa. like i'm so glad ne ku ri ni hlangane na um, na katekana yes i'm so glad that we- And the, and the other two characters that she played on the Eh, spot. eh, Yes. eh, hi kote ku ti vona mara leta hi tala ku ti vona but today we had a Oh conversation yes. katekani straight so Yeah. yeah mina mina no tata cancer and just to say Thank you for coming and also eka va landzeleri va hina va nga rivali ku na match ya Shangani Gang yi kona uh, 260 Xikipa. 260 Xikipa and then 360 Team Jesi. Jesi so if maswilava na swona swi kona then a hi tlangeni game yo huma Uh, sesi katekani before hi famba ne eh we hi ta tlanga game nyana yo yelana na leyi hi nga yi tlanga masunguleni mara sweswi hi hi, hi susa hi dlaya vanhu vangani vambirhi ne okay uh, na ta mi nyika sweswi mi chooser from three people as well uh-huh. which is skim mafenya generali kambe ma wa vunharhu eh nga ku eman wa vunharhu uh, eh, i skim mafenya generali mhluri yena ma n'wi tiva That that boy. Yes. Oh yeah. ka vanhu lavanharhu they they i think i ti-content creators na vona mm. uh, they va ndla swela nyana na swa n'wina ah, no no no no mi nga ti mi nga ti nyati mi nga ti tsan'wi mi nga ti tsan'wi ah ah mi vula njhani ku you're not there like uh, um phela nga ri like you know content ya vo it's

and then I fell in love with it ana hamba ni xi vona ka vo cause he is, is very much popular ka, ka facebook mm. i posta swa yena ngopfu ka facebook mm. loko eh, i manje xiwani like he's very confident xiya swa skim mafenya hi nga zi ku a ku actiwa because he goes in public Yo, and do those he things he does the craziest things but like the, the day loko a za ni invita and ni fika laha ku ya ka malamulele mm. hey, hey, hey, hey, ka malamulele na makeup ya so na na na na na week yin'we yo ntlanga no ka ti nga khomi kahle la nhlokweni oh. and i'm not used to doing that like i'm not used to mm. mi tolovele foni ya n'wina mi ri n'wexe yeah but like not ku ri like no va na leswi a swo like loko ni ri ka public ni na ku chuwachuwanyana mm. ya na actor but it's na na na mi twisisa mina a swi fambisani na Yeah. Yeah. Mina Yeah, so like, xiswona. hey, Skim Mafenya is on another level. yeah and then ku va na vo The craziest of things for Yeah. content because ku va na vo general one thing i like about him is also that he and i so so andla ti he does motivational things so he gives back to the community basically man. yeah. you see him ma ku a xavela muti wo karhi swakudya or ku na xihlangi lexi n'wi rhandzaku he goes and sees the kid a xi haka and embraces the kid swi swo tanihi ma vona ivi ku va na na mhluri and and a bya ha tirhisiwi nga ni swi tivi why but we don't have to get into that for now but then again uh, hina hola ta mi cancer for nkarhi wa n'wina and vanhu a va languti content ya sesi meekness sesi Katekani eh, Mukoki. Please. Sis Miki Mukoki. But then apart from that, we thank you for your time. Hi khensa ku va mitini. Hey, mi suka kula. A Free State phela hi twini ku mi suke hi flight mi tela hina. Floyd. A mi ni ri na mina ndzi hisa n'wina. Mata- mata- mata- ta mi hlambuluta. Ni ri na va nandzihisa mina va lava ku nandzihisiwa. xixa xo ngo flight na ha na passport n'wana mhani ne amkhandiyangi le bramfisha hambi international airport ya yi nga free state but then anyways a cancer loko kusuka ka mina na sis kate na sisi miki mukoki ri until hi hlangana nakambe kambe hi sweswo